Odudona ni yo. Kare mo ci apwoyo ocito ka rwene apwoyo ocito ka rwene owoto idi lum apwoyo onongo got mo ite got-ti onongo bul mo maber tye iye kunu ki oloto apwoyo tek ki neno apwoyo wa aa dong alonyo dok an dong atingo gin abul-li acit kwede. Temo nongo bul longo mamit ma dong otum bul i kare man onongo bul lajok ka itingo bul loko gulotone weko aa man ka dong ao gang acel obul i dyekal gang dong pong myel ganga dong pong ganga dong obedo gang ma dong coko dano dong lwongo dano yot ata pien tekka goyo mere bul ci gang pe opongo. I apoyo otingo bul obolo i gwake okwanyo lorone ocako wot litino pa jok gucako wer me lwongo wongi aba wee aba aba bul cito woko aba, aba wee aba aba bul cito woko aba bul-li ma imaro aba aba bul cito woko aba bul-li ma imaro aba bul cito woko aba. Aya jok ka owinyo wer pa lutinone wa ee man anga ma wiye tek kuman ka tero bul loko ni man nongo apwoyo pi ngati wek an ka anen kit ma ijuko apwoyo wek pe oter bul jok okelo piny macol ma piny cido ma apwoyo pe romo neno wa ka tyene kadi iket cinge kuman bene pe ineno wa nge cinge piny col adada. Pwony wa ya cal piny iyele kede ayela dwe in tye kwene gin icara mera piny ka aneno ni kodi col piny moni ni dwe otuc ocako caro piny, piny leng ata pwony medo ameda ki wot ki bul lutino pa jok ka guneno bul lawongi pe giketo piny, piny pe dong leng apo aye dong tye ka cero mere ma cwinye tek ateka litino medde ki wer. Aba wee aba aba bul icito woko aba aba wee aba aba bul cito woko aba buli ma imaro aba bul cito woko aba buli me amaro aba bul cito woko aba litino pa jok owero pol tye ka medde ameda ki wot. Dok ka owinyo lutine tye ka medde ki wer owaco ni ooh apoyo man oding ada ma col piny-nyi pe ogeng apoyo aa ka kuman wek an dok angol ryeko mukene apoyo ojok ometo nam okelo nam, nam oriyo yo ki apoyo kany kwija kany kwija ma pe inongo wa kit ma myero iwot kwede wa kit apoyo kwiyo akwangi apoyo dong wange obol obol. Apoyo ka oneno dong nam dong omette i nyime apoyo aa an bul pa bitenyo an acito acita ki bul apoyo olwongo bot pyen bot pyen bino tic tye bot pyen gubino gucako kate i wi pii gukado tolgi ni i wi pii ma piny okate apoyo ocako gene. Ka icako yito en wi bot pien okadde ni tolle ni pe okap kap kap kap kap cito acita loka ca litino pa jok oneno ni ee pe pe ocibo bula baba ba kape wamede ki wer baba mere ki kwija nonge na pole dong gwok oweko bul. Litino omedde ki wer, Aba wer aba, aba bul icito woko aba, aba wer aba, aba bul icito woko aba, bulli ma imaro aba, aba bul icito woko aba, bulli ma imaro aba, aba bul icito woko aba aya apwoyo tye ka medde ameda jok owaci eeh man kit dyangi ngo twon nam ni pe ogengo apwoyo. Pwoyo dong myero kinong lok ma cungo wiye gin ma dong tye awobe wutye kwene awobe awobe pa jok wan wa en iciro lum ci ijak kwogo muluu ma pwoo dong maber kadi angwen angwen kadi abic abic jak ma wang acel opong weko ci imi wek pwony apwoya wek apwoya otum inge ni buli pe bule. Awobe okato i lum dongo kwobo mulor ma neno mit ngat man pong cinge ngat man pong cinge wa i acito ci ony i kom apwoyo ojwat ka mone keken ma jwato wiye ojwati ma jwato tyene ojwati ma jwato ginge ojwati ma jwato dude Okato kong apwoyo apwoyo ki i otino jokke kany gitye ka wer pien apwoyo pe ocibo bul dong tye obedo wai loka ca dong okato kulu nio onam nio aya litino awobe oringo apwoyo pe dong gang bene dong cok iye dong yom wa an ka dong ao gang we dong abicelu bul dyekal-la dong obi pong me ada-ni bul-la longo kit eni nga nongo miti keng myelle. Apwoyo dong tye ka wot aye iye yom litino pa jok guringe gubino ni aa baba wa o ko ni ka dong o otimo kit awaci wu ni jo ca oonyo odo i koma apwoyo bobo jo ma jwato wiye jwato ma jwato dude jwato ma jwato tyene jwato ma jwato dye ngeye jwato odo ca lit ma pe cire apwoyo twbanga onyo bul kit abul opoto kwede bene dong ngeyo ko. Bulu poto ki i cinga apwoyo wa ki olotone apwoyo bene pe dong ngeyo apwoyo jwero ngwec ma ya dong pati ngwec ma ito ociko malo tyene goyo toke apwoyo jwaro ngwec ci wa gang litino pa jok gutingo bul lawongi gucako dong dugo kwede gang apwoyo ki kuca dong arem kom dong twero Tyenegi dong dudegi dong bedo bedo kor dye ngeyegi dong put ata ata ki kor do wiyegi dong bedo ti gung gucudu ata pwoyo nongo mere arem pi tyen lokke en bene pe niang ci dong te ote done oket pwonyowa ni ka inongo gin mo ma pe migi pe imyero ikwany Pien nongo pe iniang kare me kony ka kwanyo tye kong ipenyo iniang, me aryo odingo odingo rac ka nongo apwoyo winyo pwony me acel ma ki i cit ayoni apwoyo pe dong medde kono po nongo arem ki rii eni nongo en ci bul logelo ma ki cibo pinyo macol ca ni kono arem me wiyegi tyengi dud gi ni kono obedo pekke te odudane ojika kany